Rhodd mam y lecsiwn. Pa sawl math o blant sydd? Dau fath. Pa rai ydynt? Radicals da a Thoris drwg. Beth yw ystyr y gair Tori? Mae'n tarddu o'r gair Cymraeg torri, sef distriwio unrhyw beth. Beth yw ystyr y gair Radical? Mae'n tarddu o'r geiriau Cymraeg rhaid i cael. Dyma chi un perl sydd yn y casgliad gwych yma sydd newydd agor yn Amgueddfa Werin Cymru. Doctor Peat, fe ddyle heddi fod yn ddiwrnod balch iawn i chi. Wel, dwi'n teimlo'n yn falch iawn bod y lle yma wedi i agor o'r diwedd. Am y tro cyntaf ers dros ugian mlynedd, dyma ni'n cael oriel i ddangos enghreifftiau o bywyd gwerin Cymru. A chithe wedi rhoi'ch bywyd at gweld hwn mewn ffordd? Wel, dwi wedi bod yn disgwyl am hyn ers dros ddeugain mlynedd, deud y gwir, ynte? Ond dyma gyfle bellach i ddangos cryn dipyn o'r defnyddiau sydd gynnon ni ar hanes y tŷ a bywyd cymdeithasol yng Nghymru yn gyffredinol de. Cryn dipyn, nid dyma'r casgliad cryfan? Ww, dim o bell ffordd. Yym, mae gynnon ni ddigon o ddodrefn i i lenwi'r holl oriel yma ar ei phen ei hun. Na, chydig, chydig bach, bach ydyw hwn o'r casgliad. Mae'n rhaid i chi gofio fod yn casgliad bywyd gwerin ni. O bosibl yn un o'r rhai mwya' yn Ewrop. Yn sicr un o'r hanner dwsin mwya' yn Ewrop. Odw yn fywyd gwerin. Wi'n sylwi ar rai o'r pethe sy 'ma, chwaraeon rhyw ddoliau fydd yn ddrud iawn amser hwnnw.
Wel, wrth gwrs mae'n rhaid i chi gofio ein bod ni'n defnyddio'r gair 'gwerin' i olygu'r genedl gyfan, a mae rhai o'r pethe sy'n fan hyn, Nid y werin bobl yn yr ystyr ddiweddar i'r gair oedd yn eu defnyddio nhw, ond y bobl oedd yn eitha da i byd.
Wi'n gweld hefyd bod casgliad Doctor Price Llandrisant yma. Ydy.
Mae, mae hwn yn gasgliad pwysig dros ben. Fe rhoddwyd o i ni gan Miss Penelo Pen Price, merch Doctor Price, ac mae o'n cynnwys, Bron y cwbl o'r pethau fyddech chi'n ddisgwyl i'w gweld i allu dadansoddi bywyd Doctor Price ym mhob cyfeiriad. Hyd yn hyn o'n i'n teimlo gyda'r casgliadau oedd yn cael eu harddangos o'r blaen, gwaith y werin oedd ei weld bob tro, nawr y'ch chi'n dangos nhw'n chwarae hefyd. Ydyn.
Ydyn, wel, dyna'r pwynt. Da ni wedi bod yn pwysleisio a crefftau a phethau o'r fath, ond nawr da ni'n cael cyfle i weld i mewn i'r parlwr yn gystal ag i'r gegin. Ydy, mae'r daflu'n bron a bod yn gyfan. Ydy.
Ydy.
Oes na ryw drysore sydd eto i'w cael yma? O, oes. Mae, mae amryw fylchen yn casgliad ni, ac mae'r defnyddiau i'w cael dim ond chwilio amdanyn nhw. A chwarae teg i bobl Cymru yn gyffredinol, maen nhw'n barod iawn i roi unwaith maen nhw'n gwybod bod ni mewn angen am rywbeth arbennig. Dych chi ddim yn cael nawr eich bod chi yn gorfod cystadlu â'r delars 'ma sydd yn mynd o ddrws i ddrws? Yy, dim byth. Yy, fe fyddwn yn cystadlu mewn ambell i ocsiwn dwedwch yn Llunden, lle mae 'na ryw ddarn gwerthfawr o ddodrefn. Ond ar wahân i ambell dro felly, 'dan ni ddim yn cystadlu â neb o gwbl. O'r holl drysorau sy' 'ma, p'un yw'ch ffefryn chi?
Wel, mae'n anodd dweud. Yy mae'r casgliad bywyd Gwerin yn gasgliad diddorol dros ben. Yy casgliad falle o'n safbwynt i'n bersonol, fyswn i'n dweud falle mae casgliad eisteddfodol.
Rhywle rhwng y ddau 'na. Diolch yn fawr iawn, Doctor Peak.